Omosubati oyio ogotera Agabu na omoika oyo, oyio nere omosae otenenete abasae bonsi ba Jubilee Kenya engima. Matiang'i agacha Nakuru, akamakwera ribaga eria kagokwana, agatera ng'a Matiang'i kora ki? Twoma. Namotegererete sana nkarora chinguru agotumia. In fact, kere nkorora, Nere okwanete ne chinguru kabisa naende ontateneti eshoo n'ekegusii kobua onde bwense. Ekamanya konyarekana ng'a abarenge omosangererekano oyio mbamaete ekegusii ekio mbamaete egotera oo. Bono gagoteba ng'a twoma nabo bamoereria naki? Twoma. Kero napimete egento ekio, ekero narenge very keen, kero narengerera timpimete kabisa ebinto mbirobio biang'icherete omoyo omotwe one ime.

Mosubati ekero are gotera, agoakera amachanga ekampeni agwo korwa ase abaikoi bamwabo, kare omoika oye omonyene agotera ekegusii ngiankorente omoyo one ime. Ekiang'orogetie ng'a already espiriti ya gusii yachakire gospread. Monyete riria Uhuru Kenyatta achagete campaign yaye anga goteba ng'a Uhuru tena, tano tena, egento buna ekio. Mpaka amaete are ekegusii, ya egikoyo, I mean ya egikoyo aende ache mpaka gusii togotegerera. Na intwe boigo, amaete are ekegusii achakire goika boikoyo. Egento eke mambia matiang'iti omo ngokerora ore Nairobi, ngokerora ore Mombasa, omonto akorora noweo, oteba matiang'iti oma, twoma, twoma Ruto, omo buna omogongo, ekio bagendereti baretete egento ekio. Nare kobatebi ng'a abagusii mwe esipia ase more, mokorigereria buya na obosoku sana, enyarekane ng'a abaikoyo batangaine bagwakera matiang'i ecampaign, mpaka bagotera ekegusii, omoikoyo.

Nagoka sana nkarora bagaka buna bono twabwate omongwana okorokwa ng'a Apoko, okirire siku hizi, tari korama amatiang'i, tari gochega, siku hizi obeire omogaka okirire, omanyete nabebwenerete koba igo, eh. Ekero onyora iga abagaka nabo batang'aine korwa amatiang'i egosare egosaria, naki bono oturiire. Na abagaka bande abange bamoire na yaye eraundi eye. Twarorire abanto babwate riogi gusii batigire, na ase imbarati siku hizi chinguru chiarire, kwoga koria are kwoga gwatiire ense siku hizi. Lakini mbarobwo bado abande bare ime yao bakonya komuromora. Ing'a abanto ba isiko banyarire kobwata amatiang'i mono kobua intwe baria tore gusii, baria togokwana ekegusii, baria toigwere gusii matiang'i are oyominto kabisa. Nare kobasaba abananchi mwensi pi ase more, bakore obusii, bagokwana ekegusii, bare ande onsi gochia bare abagusii, mobase gosoka in public koramamatia ng'a, mobase gosoka in public gokora ebinto bitaiyo. igoro y'amatiang'i, tomoe okoboko kabisa, ekero ekio getang'ani. Egia kabere, intwe abanto bono gotwara omoyo, tiga ngotebie ng'a mount Kenya, kere yakobwatire, abanto baria mbabwate chinamba, enchera amatiang'i agokwana goeta goeta goeta goeta, orosirie obosani nabare obo mono, orosirie obosani gete omwaka oyo, atabwate nabarabwo last year. 2026 eye yabeire buya ake ase matiang'i kobua 2025. Korokio ng'a bono ngochaka tore gosuka ang'e gochia go state house. Tiga ngotebi ng'a mount kenya toe chinguru omente chikura chia gusii ore ritobere 36 million twaikire esira ira arenge. Bono na okomenta ake ake western tomente na coast tomente na abakamba onye bagwancha. Twakorire egento eke mapema. Nare gosaba abagusi inse more, totware omoyo, totware no naki ndakuru, ne chinguru gete yaani tiga torokane ng'aki bagotera matiang'i twoma intwe togotera mono, ki bagosukia matiang'i intwe tokomosukuma mono. That is what is expected of omogusii. Lastly, abasubati baito, moroche bono omosubati oyo ogotera amatiang'i na omogusii naende omosu inyaroka, ninyaroka in fact ante ninyaroka, nagambete nere tari mosubati mogotu ekero nabwate esimi, in fact tari esimi one on one but konto agambete komokera akomboria naki amang'ana are, ekere nanyare komanya naki ebinto bire. Though nkamanya konyora ng'a bono ekero twagogamba one on one nomwana omoke bado. Ekero namorigereretie ng'a magopima ng'a we, akana gosubati agake kebwate oboremu gosuguma amatiang'i. Abasubati baito, abasubati baito abake chinyaroka korwa gusii. Oyomo pi ekero narorire aria, gakorwa gochuria chinyamboto, naende nakorete evideo yaye igaa. Inwe nkai more? Ekero nkorigera emetandao, abanto bagokwana mono amatiang'i na abaikoyo. Abagusii, abare metandao, nkai mwagenda? Chinyaroka, abasae, inki motagokwana igoro ya amatiang'i? Chinyaroka more especially. Kwana amache ang'e, tiga obwoba, tiga tore riogi ri'abasubati. Soka isiko otebie abanto naintwe ntobwate igaa. Abanto mbaro babere batato oragere bamanye amache ang'e gose oragere bamoakere ekura. Abaagechia kura gusii tore nine hundred thousand, kera omonto aende arigie abanto ikomi mbare inga tore kera omonto arugusie agende arigie abanto ikomi boka, ng'a inche tiga ndigie abanto ikomi batari bagusii bakere matiang'i ekura, abanto abwo mbare inga ogo okoa matiang'i bono.

Matiang'i oo kare Jubilee, Matiang'i, Matiang'i, Matiang'i geka. Mbuya mono sana ase okogocha egepindi kiane, make sure that you've subscribed. Tiga twa tware, yaani egento nkogani gose totware omoyo kabisa, totware omogoko oria bwa ogosupport Matiang'i. Ntobasa goika ase tokendesete, tore iga, yaya, intwe tokoinyoria abagusia kera rituko ng'a totware omogoko bwa ogokonya Matiang'i. Nchera teiyo ende torakonyeke buna abagusii other than gopush Matiang'i anyore chinguru. Alafu kere anyore chinguru buna gusii togokonyeka amagenderero ngocha are amache ngocha are ebinto na ebinge bigocha gusii biratokonye. Igo naye kogania abagusii mwesp tobe amo tobe amo baria bakumeti igoro ya maraga inche nkore evideo yaye ebinto mbire omotamete maraga amang'ana aabete maraga amang'ana aabete bono tokogamba bono ne maraga agotea ng'a inche I work with like minded leaders ndete mbaborie iga abagusii ng'o ore like minded gochia ase maraga kobua amatiang'i ing'o ing'o. Ntebie ango bono iga ning'o? Nobody is like minded kobua amatiang'i gochia ase marara. Igo omonto baragoake komo matiang'i. Mwanche mwancha, moigwe moigwe, moigwa. Inche nabatebi, ebinto biga abagaka baria gusii aria bakokigwa ng'a Kisii Council of Elders na egasi bare. Onye moroche ng'a bareire, mbare gokora kende, abagaka baria ebagogoa operate ng'ora, mbari gotebia onde. Okobara ng'a neritoke bakoreta mogondo aa, lakini oria achire moino oiranire naende otamaete. Bagotara emete enchera gete iga chimbago ng'ora otarochi, igo niga ase bare. Titware omoyo buna abagusii, egento eke nabo tokerete gusii, inche nabate.